Be sy'n hyfryd am llyfr Dave Burns yw ei bod ni bron iawn, am y tro cyntaf, yn cael gwybod hanes y Gwyddelod yng Nghaerdydd. Dy'n ni ddim yn ei ddysgu fe yn yr ysgolion, ac eto i gyd mae'n bennod mor bwysig. Mae mi nôl i gyfnod y newid mawr, tua 1850, ychydig cyn hynny felly, uh, pan gollwyd uh, miliwn o wyddelod uh, a, o, trwy lwgu i ddechrau, a rhyw filiwn a hanner drwy ymfudo i bob man yn cynnwys, yn cynnwys Cymru. A'r hyn do'n i ddim yn gwybod dim amdano oedd uh, hanes codi'r dociau yng Nghaerdydd, fe fuodd na streic a benath uh, arglwydd biwt, oedd mewn fforio pobl o Iwerddon i weithio yn y dociau, i dorri'r streic. Roedd ei hunan yn torri'r gyfraith trwy wneud hynny, ond fe oedd e ddigon cyfrwys i fynd ar Wyddelod yma o'i gwlad i hunain, ac oddi ar arfordir Pen-y-bont ar Ogwr, anghori'r llong, a'i cael nhw i gerdded drwy'r môr i rydio i'r lan, a wedyn fe fydde'r llong yn mynd ymlaen i Gaerdydd neu Gasnewydd a glanio yn wag, a neb yn gwybod wrth gwrs bod Bute wedi smyglo pobl uh, i weithio yn ei ddociau yng Nghaerdydd. Y ferch mewn brethyn cartre, tyrd ac aesnedd gyda mi.

Ai Gwyddelod oedd yn digwydd byw yng Nghymru, neu Gymry oedd o dras Gwyddelig? A ni so nhw'n sylweddoli y deilemma yma, nes o'n nhw wedi bod yn canu uh, yn Inas Corc unwaith, a dyma ferch yn yr ati nhw ar y diwedd, a gofyn iddyn nhw pam nad o'n nhw yn canu yn Gymraeg. Ac amser ni nath eu trawon nhw. A dyma nhw'n cofio wedyn am achlysur yn un o dafarnau Caerdydd pan o'n nhw yn dechrau. Ond dim sôn amdani nhw bron bryd ni. A bobl oedd yn yfed yn y bar yn camu mlaen i ganu neu adrodd uh, neu wario fferin, a dyma ddyn o'r enw Iori oedd yn gweithio gyda'r gwyddelod uh, ar uh, y traffyrdd yn camu mlaen, chwarae'r ffidil ac yn canu ar lan y môr. A doedd y tri gwyddel ddim wedi clywed y fath beth yr iod. A be sy'n rhyfedd yw, hyd heddi, 'dyn nhw ddim yn ystyried y gân fel 'Ar Lan y Môr', ond fel cân Iori, Iori's Song. Ac o glywed y ferch 'ma yy yng Nghorc yn eu sbarduno nhw nawr i chwilio am ganeuon Cymraeg, dyma nhw'n cofio am gân Iori, ac yn sgrifennu at Glwb Gwerin yng Nghaerdydd, Clwb Gwerin Cymraeg, a chael ateb nôl A mae hyn yn gyd-ddigwyddiad rhyfedda. Ateb nôl wrth ferch o'r enw Eluned Evans. Pwy oedd Eluned Evans? Merch Meredydd Evans. Uh, dyna chi lwc. Uh, dyma honno yn anfon y geiriau iddyn nhw a pasio'r stori mlaen i'w thad.

Wel, heb unrhyw amheuaeth, um, cysylltiad am yr ed, nath agor y drws uh, i'r NSIs. Uh, Gyda nhw wahoddiad i uh, i'r BBC, i swyddfeydd uh, Mered, a hefyd Rhydderch Jones, wrth gwrs, oedd yn dyn allweddol, a nes ymlaen Hywel Gwynfryn, nath um, Rhydderch a Hywel uh, gyfieithu neu addasu am ryw o caneuon nhw, ond mae'r ed uh, gath nhw i dorri drwyddo ar uh, disg y dawn ac yn y fan Ruth Price, Ruth Price wrth gwrs, a fe ddechreuon nhw wedyn mynd o gwmpas y lle fel criw uh, noson lawen gyda Ryan Aroni, Bryn Williams, Margaret Williams, a fe ddechreuodd Cymru ddod i nabod nhw. A wy'n cofio'r union ddwrnod Wnes i gyfarfod â nhw, Steddfod yr Urdd yn 69 ar y dydd Sadwrn yn Aberystwyth. Wrth gwrs, i ni'n cofio'r dydd Sadwrn hynny am reswm tra gwahanol. Uh, uh, Gerallt Lloyd Owen a'i awdl Wilit, Wilit Lywelyn. Ond dyna'r union ddwrnod pan nes i gyfarfod gyntaf ar Henesis. A i ni wedi bod yn ffrindiau byth ar hynny.

Wel, mae'n rhywbeth am y gwyddelod, maen nhw'n gymysgedd o dristwch ac o, o foliant. Mae'n rhyfedd iawn. Uh, Mae'r tristwch yma yn afwysol, a dim rhyfedd wrth gwrs o ystyried am y newid mawr a'r, ar, wel, yr anhegwch sydd wedi digwydd iddyn nhw ar hyd y canrifodd. Fe nes i nodi'n fan hyn gan y seneddwr o Efrog Newydd, Gwyddel wrth gwrs, Daniel Patrick Moynihan. A be wedodd e oedd, to be Irish is to know that in the end the world will break your heart. A mae hynna i fi yn crynhoi ethos y Gwyddel, llawenydd a thristwch. Ac yn y caneuon mae'r Henesis wedi cyfuno'r ddau beth. A mae yna storïau hefyd yn eu caneuon nhw. Y Gwyddelod wrth gwrs, fel y Cymry oedd gyda ni'r cyfarwydd oedd gyda nhw te i, i gyfarwydd i hunain. A mae ma dweud, mae'r ma ddawn o weid stori yn holl bwysig i'r gwyddel. A beth sy'n wych yn dyn nhw, wrth gwrs, hefyd, yw'r hiwmor, wrth gwrs, lle maen nhw'n bodlon chwerthin am ben ei hunain. A, a tra bod y Saeson yn gwneud jocs gwyddelig, oedd y gwyddelod ei hunain yn gwneud jocs am bobl swydd Ceri. Uh, ond chi'n gwybod, chi bobl yn dweud, e, mae'r gwyddelod mae'n dwp, mae'r cwbl yn fwriadol. Maen nhw wrth i bodd yn neud act o fod yn dwp, ond nhw sy'n gall. Maen nhw'n dal yn Ewrop. Anor wyf afaelwyd am cymal gyda mi.

Dave a Paul wrth gwrs, roedd, roedd tynnu cos yn rhan hanfodol uh, o'i act nhw. A mae yna stori dda amdani nhw'n canu am y tro cynta yn y Skinners yn Aberystwyth gyda Elfed Evans wrth gwrs, a'r criw yn oson lawen yma oedd yna, a Bryn Williams wedi penderfynu bod e'n mynd i deithio gyda charafan, fel bod e ddim yn gwybod talu am leti. A dyma nhw'n parco'r carafan tu fas i'r Skinners i'r ysweth. A bore wedyn, oedd golwg gwael iawn ar Bryn. Oedd e wedi cysgu llygad un drwy'r nos. Ond beth oedd wedi digwydd, oedd rhywun wedi gosod poster, sy'n sy'n gofyn pwy yna, rhywun wedi gosod poster tu fas yn dweud bod yna foi tu fewn oedd yn gweud ffortiwn. Dim ond cnoco ar y drws oedd angen. A fi fel cnoc ar y drws bron trwy'r nos. Ond stori arall mae rhaid i fi ddweud i fod, nad nhw'n canu yng Ngharchar Caerdydd, y criw nos o'n lawen eto. A Margaret Williams ath lawr bore o bell ffordd. Uh, mi ganodd i If I Only Had Time, y chi gan mewn carchar, a fel encor